E tūpoupou ana ngā ware a Te Korimako o Taranaki, a Te Reo Irirangi o Wanganui, te tatū atu rā ki Te Reo Irirangi o Rangitāne. E tuku atu ana ko Te Maioa ki Te Ao Wairua, koutou kua moe Moe mai rā. Otiia anō ki a tātou e o tū nei i runga i a Papatuanuku, karanga mai. Koia tēnei ko te kupu o te uru e rōnaki ake nei ko ngā pūrongo te wai ake nei kua puta rere atu i tēnei wiki mai o te reo o te uru tonu. Ko au tēnei, ko Rauri Broughton. Oati anō nā runga i tērā ki tā tātou nei pūrongo tuatahi, ā, ko ia koia e tātou mā, kei te riu o te rohe o Taranaki tēnei o ngā pūrongo, kei te kura matatini tonu o Taranaki e tū ana. Tērā ia e te i pou, pou whakairo, arā, e pou ēnei e ono atu ana ki te ao o tuawhakarere, arā e ono mai ana ki te ao o te nāianei, Kāti ake kia tauiri ake rā tātau ki tēnei o ngā pūrongo. Te Pou e tokotoko i te nuku, i te rangi, i te Kura Matatini o Taranaki. Ko Pou Tokomanawa, ko Pou Aronui, ko Pou Ao rātou ko Pou Tuarongo e poua ai ki te ātea o te kura nei. E Pou Wakairo,

You know, the pou outside Te Pieri and I sort of did a double take um and I had to go and find these pou and when I when I found them I thought, right, we need to mahi whakatika ki te mana o ēnei pou. Ka tika me wai pou kia poua ko ngā tikanga me ngā kawa kia māia kia mārama te tū o te kura nei. I tāua ānui ēmara Ko te waka rā kai i ngā pou e mana ai tōna kaupapa, tōna waenga. My kōrero with with Alihima Rawahanui had been about reinvigorating the pou and bringing their their intention into the you know into Te Ao Mārama.

Nō ēnei rangi kuwai ā ua au ngā pou taketake nei, he momo korowai nei te anga. Well 12 years ago I talked with our Ahorangi um and our Māori staff, the head of the Māori department then was Tēnā Raru Winera and Bernie who's here today was there and our Māori staff and we decided we need to do something, to celebrate our newly established strategy for wit. They decided that they would, they would be best celebrated by having a pou for each part of the strategy and that was the start. Nā Te Ui Rangiwaikere pūru tonu i waka kaupapa i ēteʻi pou, ei pou Whirinaki, ei pou amo, A pou āpae i te kura matatini me ōna mātāpono. Each pou already had an āhuatanga, they already had an ingoa um and when Ali talked to me about what these pou could mean and should mean and do mean to to wit and to our tauira, our kaimahi and the community um she charged me with the mahi of trying to find some way of bringing that āhuatanga to life. Uh, and so for me it was looking into the, the, the pattern bank, you know, te pātaka o ngā āhuatanga, uh, and looking for symbology and iconography, I guess, that would, that would match the āhuatanga or the kōrero for each pou. Ko te mana tapu tonu o ia te pou ka tū ei ara i Te Wānau Wānui o Te Kura Matatini o Taranaki. Ahakoa te au o te āua o te pou, e poutokotoko ei tautoko i te tū

When we engage with each other, we, we're doing it in a way that we, you know, whakamana tangata and we don't whakaiti each other, we don't whakaiti the institution, um, that we lift each other up to achieve those aspirations. Ko ngā wawata a Ringatoi Bingham, kia whakamana i te tangata, kia whakamana i ngā pou, kia kaua e whakaiti, e whakapara ako i te tangata. Engari kia wai o mā ngā pou me ōna korowai, hei korowai ā-uru i te kaupapa nei. Aroha Broughts and Puhi, te reo o te uru. Ka tahi te pūrongo ko tērā, e tū e ngā pou taketake i Hēnuku, e tū e ngā pou taketake i Ērangi. Tēnā rā koutou, e to u wakamaaratanga atu ki te ao wairua, oti anō ki ngā tūpuna o roto ana mai i te takiwā o Taranaki Maunga, hei kōaui atu, kāui atu nōki, oti anō rā i te kāui akonga, ā, e āre ake nei ki te Kura Matatini o Taranaki ki te ako, oti anō ka tū mai hei pou, pou tūngaroa, pou kaa, pou tina, pou wena. Arā, ei waka wena, ei waka kina i te ako o te ungā o roto ana mai o te Kura Matatini o Taranaki, nō reira e te pūrongo koia ko koe. Koia koia, ko te mana mauri o te motu, ko tō tātau Kīngi ko Kīngi Tūaikia, Pōtatau te werowero te tuawitu, tēnei rā ka mihi ake rā ki a koe kei te Kīngi, Oti anō rā, ki te kāhui ariki nui tonu, Waikato, ka ranga mai rā. Oti anō i tū i tēnei tau tonu. Oti anō nō te wiki puta ake tonu nei, i tū ko tēnei ko te Koroneiana. Ka tae rā tēnei o ngā Koroneiana e tātau mā, mana nui, mana roa, mana ikeike. Engari ku neke atu i te rua tau, Mai o te okinga atu ki tēnei o ngā Koroneiana o Tiano ki runga o Tūrangawaewae. Nā runga i tērā, koia tērā ko te kāhui o ngā mate i kawea, koia anō tērā ētehi kaupapa mana nui i kawea tonu ki runga ki tō tātou nei marae, arā, ki runga ki Tūrangawaewae, arā, o te Kīngitanga o te ao katoa. Kia uri ake rā tātou ki a Te Meemi me te pūrongo. I whakaeke ngātahi atu te Hāhi Rātana me ngā iwi maha o Taranaki maunga ki runga o Tūrangawaewae marae ki te whakanui i te Koroneihana tuangahuru mā ono Ko Kīngi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero te tuawhitu. E te harikoa, e te ātaahua, nō te whakaaro, te wairua o te whānau, kua whakaeke i runga i te reo karanga o te Koroneihana Tua Ngāhuru Māono o tō tātou Kīngi a Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero te tuawhitu. I runga i te mōhio i tēnei tau ka wehe tā mātou Karaua a Harerangi ki te torona o Ihoa, I mua i tērā, ana ka hinga te Tumuaki ki te Kīngitanga ā-Naru, ina i tēnei rā, ana ka hui tahi anō rātou ki runga ki tō tātou marae a Tūrangawaewae. I tae atu ko te tokomaha o ngā āpiha o te Hāhi me ngā mema o te whānau Meihana, whānau Rātana anō hoki, ki te kawe atu i te kawe mate o te Tumuaki o te Hāhi a Harerangi Meihana, i mate atu i te tuangahuru mātahi o Haratua, i tēnei tau. Tōna kaha ki a Ihowa o ngā mano. Tōna aroha ki te kororiotanga o Ihowa o ngā mano, me tōna kaha ki te hāpai i tēnā mahi me te tautoko i te āhuatanga o te iwi Mōrehu me ngā pou o te Hāhi, ngā pou kai hāpai tērā me tērā tōna ōhākī ki runga i a mātou te iwi Mōrehu puta noa i te motu. Ko Rauru Broughton, he rangatira nō Rotoana mai o Ngā Rauru Kītahi me Taranaki whānui. Ko ia tonu ko te kaikōrero mō ōna iwi. He tono nui tō te iwi i whārikihia e ia i mua i te aroaro o te kīngi me te kīngitanga, ko te tono e hāngai pū ana ki te kāinga o Ihupukupā ki roto o Waitōtara, otirā, te taha awa o Waitōtara hoki. Tuatahi e mihi ake ana rā ki te Kīngitanga, ki te Kīngi tonu. I whakaaro nui kia amohia ko te ora o te iwi, ā, ka tika me whakatā ā, rā ngā iwi te, te hokihoki mai nei ā, ki, ki whai i te ora, ki amo ake rā i te ora. Engari tēnei hokinga mai, katahi te hokinga mai ko tēnei. ā, nui te aroha ki a rātou kua momotu ki tawhiti, ā, ngā tini aitua i roto i ngā tau, ā, te hoki mai nei ki te manaaki i te Kīngitanga, ā, wetu anō rā, ā, i te, te mana tonu o te kaupapa. Ā, koia tēnei e harikoa ana te ngākau i roto i te pōuri, ā, e whakamihi ake ana ki te kaupapa. Ko ngā whare e tū ana i te pā tūwatawata o Ihupuku, Ko Karepōnia tētahi i whakatūwheretia e Kīngi Korokī i te tuawaru o Poutū-te-rangi i te tau e kotahi mano e iwa rau toru tekau mā rima, ko te tikanga o te ingoa o Karepōnia, koia hoki te wāhi i mate atu a Tā Māui Pōmare. Ko te wāhanga ki tēnei tono e oki ake ana ki te wā i a Kīngi Korokī, nāna rā te tio o ngā whare kai ki roto o Waitōtara ngā rauru kītai i tomo, ā, i te wā i a ia, ā, te ingoa tonu o te whare ko Karepōnia, tērā te wāhi i mate ai a Tāmau i Pōmare, nō reira he hononga, ā, ki te Kīngitanga, Kia tā Māui Pōmare, ā, te mātonga me te māraki o Taranaki, me Amerika me kī, ā, kei, nō reira ana, ā, kei te whakatūngia ko te whare hou tuarua, ā, ka tika kia hoki mai ki te mokopuna a Kīngi Korokī kia tūheitia ana me te whakatakoto i tēnei tono, i tēnei rā. He wheakotanga mīharo rawa atu mā te tokomaha i tae ā-tinana atu ki Turangawaewae Marae, Ki te whakanui i tēnei kaupapa nui taioreore. E kore rawa hoki te puna aroha e mimiti ki tō tātou Kīngi, ki tēnei kaupapa i whakaaro nui ō tātou mātua i ngā rā o mua noa atu, hei oranga a konei, hei puna wakaora i a tātou. Nō reira, tēnei ko te ngākau, waiho mā te ngākau mā tōna reo anō, ana e pātukituki atu ki tō tātou Kīngi, ki ngā iwi tonu o te motu. Kua hoki mai nei tātou, kua hoki mai nei ngā tātou, ngā manu o uta, ngā manu o tai, a ki konei, manaaki mai ai. Mihi tēnei ki a, ki te, tō tātou Kīngi a Tūheitia, Pōtatau Te Wherowhero, Te Makau Ariki, Te Whare Kāhui Ariki, i runga i tēnei rā hohonu. Toru tau kei muri rā, ana kāore mātou e hoki mai rā ki Tūrangawaewae. I tēnei tau ka hoki mai te motu whānui te whakanui i tōna koroneihana nō reira, Ka nui te mihi atu ki a ia, me te tono atu ki ngā ariki mō ngā manaakitanga kino ki a ia i ngā wā katoa. Te mihimihi te reo o te uru. Kei te tū tonu ngā mihi ki runga i a koe kei taku Kīngi a Tūheitia Pōtatau Te Werawera o Te Tuawitu. Kei te tika rā ngā kōrero a Teme Ēmi, a Īngātaʻi, i Piri Wiri Tai a Rātana, te iwi mōrehu me ngā iwi karangarangatanga o Taranaki nui tonu. I tatū atu rā ki runga, arā ki Ngāruawā ia i kawea rā ngā mate tuatini. Rātou ngā mate kairangi kua wehe ake i roto i te rua toru tau te taha ake nei. Ko ia tērā ko te tumuaki o Te Āi Rātana ko Arereangi mai ana. Rāua ko Tākuta Te Ui Rangiwai Kerepuru, e te o ngā mate uua. I kawea rā ana e tātau o Rātana, oti anō e tātau o Taranaki, me te mārama ake arā nō te motu, me ō rātau nei tini aitua o roto i te wā kua tahuri ake nei. I roto i tēnei o ngā pūrongo i puta i te mātonga o Taranaki te iwi o Ngā Rauru Kītai, he tono, he tono ki Tau atu rā te Kīngi a Tūeitia ki roto i a Ngā Rauru tonu ki te waka ā Tau i te Kawa, ki runga i tētehi ware ou e āngai ana i tēnei wā. Ko Karepōnia tonu te ingoa o te ware, e tōu wakamaaratanga ki a Tāmāui Pōmare, ā, nā runga i tērā koirā tonu ko te tono, ana i whakataungia ki runga tonu i te marae. Koia tēnā, ko ngā kaupapa i puta mai ai I tēnei o ngā pūrongo oti anō mō te koronei ana katoa ka ta i te koronei ana koia, ana ka mutu pea, ka mutu pea. Anō ngā mihi ki te au kāinga, tēnā rawa atu koutou, tēnei a Te Kupu o te Uru, te tūngou ake nei. Tēnei au ka ruku rawa ki roto i ngā ngaru o te awa tupua o Wanganui, ana ka maiangi au whakarunga ki uta, Ana e a te kaupapa kei konei koia tēnei ko tēnei ka tū pakanga, ka tū kawenga no te ware tū taua koia tēnei ko te mū tae. Koinei te tokorua e uri no te awa tupua tonu, a e kōrero ake nei i te pūrongo te wai ake nei, a me whakawiti atu rā tātou ka tika ki te pūrongo. Ko Earl J. Peehi rāua ko Lee Kara e uri rāua nō Te Awa Tupua. Te āhua nei e whai ana a Earl J. i ngā tapuwae o ana kaumātua kēkē. Growing up I didn't really know much about my my Peehi wānau and um one thing I did know was um

Um he he moved me on to um Kyle Gallagher and I trained under him for my first couple fights with Assassins Guild yeah so that's where the journey started. Ko Lee Ashford, uri nō Ngāti Tuera, Ngāti Iniaro, tō rāua kaiwhakaako. Kua kitea e ia tā rāua whanaketanga

I toa tauma a Tino Rawe, ko te whakapakari tinana me te kai auora te rautaki matua. Training's definitely important and here we train three times a week and I've just started boxing training so that's I do that Tuesdays and Thursdays.

Kua rite rāua kia mauria mai te tātua angitu, tāria te wā tū ai te tātāwhāinga King in the Ring ka kite, i Ruerererikura te reo o te uru. Tēnā kōrua a E koro mā. Tēnā kōrua e whakangungu nei, e whakapakari ake nei, e whakapūioio nei i te tā wairua, te tā hinengaro me te tā kikokiko. Ana ki rite rā kōrua, ana ki te pae o te pakanga. Ki rite rā kōrua, ā, ki te uru atu ki roto i te mura o te ahi. Nō reira koia tēnei e whakarongo atu ana ki ā kōrua kōrero, tō kōrua hononga tonu ki te awa tupua, ki ō kōrua mātua tūpuna, ki ō kōrua whānau. Ana ka noho tonu tērā hei korowai, hei pou, taketake mō kōrua, e te rongo ake nei i te tā auora e puta mai ana, e rongo ake nei i te wairua toa e puta mai ana, kia puare mai ana, kia pii nui mai ai kōrua, oti anō kia ora taketake mai rā kōrua i roto i tēnei ka tū mai. Nō reira, kia tau ngā manaakitanga ki runga i a kōrua, wāia, wāia, Waia ki te urutapu nui ā Tāne, ana kei reira rā te angitū, kei reira rā te angitū. Ko te kaupapa tūranga e wai ake nei e āngai atu ana ki te kauniera o Te Manawatū. Tērā ia ko Bridget Bell, tēnei o ngā uri o Ngāti Kauata e waiwaiāre ana i ngā tapuwae kia uru atu a ia ana ki te kauniera i tēnei kōwiringa. Ā, nā runga i tērā, ā, kei a Regan Parani'i te roanga ake o ngā kōrero. Ko Bridget Bell te uri o Ngāti Kauwhata, tētehi o te tokorua e whanga ana mō te tūru Māori i raro i te maru o te Kaunihera ā-Rohe o Manawatū. He tuatahitanga tēnei mōna i roto i te ao tōrangapū ki te puta tana ihu, heoi, ko tāna e whai nei, to ensure that our ward was a clear representation of all our marae, I'm extremely passionate about ensuring that all our marae are represented but also all the wonderful hāpori, Māori hāpori that we have in our community. 12 ngā marae o tēnei whaitūā, ā, kei ia marae ngā take nunui o te wā, Me, me āwhina i a ia ki te āta mārama, te āta mōhio i te, te pūtake a ua take. E hia kē nei ngā tau kua pōkaikahangia e ngā whānau Māori o Te Reureu, inā te kore whai āheinga ki te wai. Koinei hoki tētehi o ngā kaupapa tuatahi ka heria e Bridget ki te ana o ngā raiona, mēnā ka whai tūru ia.

advancement. Kua tū te kōtui reo taumata hei māngai mō te hunga Māori ki tēnei takiwā, ā, ināianei ka tū rātou hei pou tuarā, mapao, e pai ai tana kawe ake i te mānuka. Ka noho mātou ki te āta tautāwhi i a ia i roto i tana tū. He wahine toa Bridget, Ko roa nei ia e noho ana i roto i ngā kaupapa pēnā me te kerēme a ngā iwi o tēnei takiwā ki te Taraipiunara o Waitangi, koira tētahi mahi nui. Tētahi atu o ana mahi ko te tautoko i ngā whānau i te wā o te mate kōwhiori, ko. But I know that I can serve the space when I serve their voice. Hei tāna anō, ko te kaikiri anō hoki tētehi o ngā wero nui ka tau ki runga i a ia. The pivotal point is for me to be really prepared at each meeting to ensure that um that I can focus on why I'm there and the focus is to ensure that the wellbeing of all our people is heard, um that there's clear representation, that we make decisions that is. intergenerational um and when I focus on that kaupapa the racism is just noise. Kua mana noa tēnei wāri Māori mō ngā tau e ono e wana ake, me te aha he hiahia nō Bell kia mana te tūru mō te hemo tonu atu. The critical um component of the ward is ensuring that it is permanent um and that's really important to me to ensure that beyond this term that Manawatu District Council acknowledge that Māori representation has to stay. Kapua renga pōti ki te marea hei te marama e tū mai nei. Regan Paranihi te reo o te uru. Tēnā koe Regan me tēnei o ngā tino pūrongo kua puta mai nei i a koe. Koia rā e kite ake ana tēnei o ngā kaitono e ia ia ana ki te āta manaaki i te iwi, i ngā kārangarangatanga, i te poari, ā, i te āpori. Koia tēnei te, te wainga, kaua o te inengaro, kaua o te taha kikokiko anake nei, oti anō o te ngākau, e kite ake ana, e hihiri nui ana, e īkaka nui ana, ā, nō tēnei o ngā kaitono ki te toro atu, ki te awi atu i te tangata, kia noho tau. ā, me ngā take Māori me ngā tika Māori kia tauoki, hei oranga mō te nāianei me te āpōpō. Oti anō tāku, tā te kupu o te uru ki a koe, ki kā, ki māia, ki manawanui, tae noa ki a koutou kei roto i ngā rohe katoa e waiwai ake ana i ēnei o ngā taumata waenga ki tau atu rā, ko ngā tōmairangi o te wā i ngaro ki runga i a koutou, i a koutou e wai uarahi nei, Mō te iwi e. Kāti rā e te iwi e. Koia rā tēnei ko ngā pūrongo katoa i puta mai ai i te reo o te uru. Ā, wēnō rā ka tika kia tuku, tuku tonu atu ko ngā mihi ki a kōtou i kōrero mai ki te iwi. Koe ēnei kōrero katoa ka puta ki te iwi. Nō reira e kōrero ki te iwi katoa ēnei. Nō reira e kaikōrero mā tēnā kōtou. E te hunga whakarongo mai, mātakitaki mai, areare mai. Tēnā rawa atu koutou mō te tautoko. Oti anō, ki a koutou e te māngai pāo, kei te tū tonu ngā kōrero mai o te tīmatanga o ngā ōtaka nei, tae noa tonu ki tēnei wā, e mihi, ā, kau ake ana rā te ngākau, te inengaro, oti anō te tākikokiko anō ki a koutou mō tō koutou kāhui māi, kāhui māi, i ēnei o ngā pūrongo kia puta hei painga, hei oranga mō te iwi nui tonu e. Nō reira e te iwi e, tēnei ko au, ko Rauru Broughton, kura i māku. Otiia anō, ki ka a ki te tautoko mai i te reo o te uru me te kupu o te uru ki runga, ki raro, ki waho, ki roto, rīrē, rīrē au, pai mārire.